Nilqawkom għal programm ieħor mill-adba l-barra. F'dan il-programm ħankunu qed nurukom mixjiet sbieħ li tistgħu tagħmlu f'ġurnata sabiħa bħal din fil-gżejjer Maltin. Isma', nispera li diġà investejtu f'dak l-arloġġ li jgħoddilkom il-passi u jgħidilkom kemm qed taħarqu kaloriji, eċċetera għax illum, il-mixja ta' llum ħa nilħquhom, eh, l-għaxart elef pass, jiġifieri. Ninsabu wied il-għasel, illi huwa l-iktar wied li jogħġobni jiena, plus illi huwa wkoll l-itwal u l-iktar wied fond fil-gżejjer Maltin. Dan propjament jibda bħal kanal żgħir fiż-żona ta' Cianti, fil-limiti tar-Rabat, kważi mill-irdum tal-qasam, u mbagħad jibqa' jferra' fil-baħar tas-Salina. L-ewwel parti ta' din il-mixja ser titlaq minn Pont il-Fiddien sa l-Isperanza. Dan il-wied għandu storja twila marbuta mal-ilma. Fil-bidu nsibu pumping station, bini illi kien parti mill-proġett ta' riabilitazzjoni tas-sorsi ta' ilma lejn il-belt illi kien sar fil-bidu tas-seklu 20.
L-ilma fil-gżejjer Maltin kien ikkonċentrat iktar f'dawn l-inħawi, minħabba tagħmel iktar xita u hekk, iktar fl-għoli, u dan kien jiskura bil-mod il-mod lejn il-baħar. Però fl-antik ħasbu biex minn hawn jaqbduh u jieħduh lejn iċ-ċentri iktar ngħidu aħna forsi urbani, bħall-belts u postijiet oħrajn. Għalhekk bnew ammont ta' akwedotti li bil-mod il-mod, bil-gravità, bl-azzjoni tal-gravità, jieħdu l-ilma lejn il-belt. U hemmhekk fejn insibu l-akkwedotti għaddejjin minn postijiet matul il-gżejjer Maltin.
Hawnhekk qegħdin ġo wied u normalment wara x-xita naraw l-ilma nieżel f'dan il-wied. Fatt naturali, l-ilma jmur lejn l-iktar post baxx. Però anke ġranet wara x-xita, l-ilma jibqa' nieżel fil-wied. Minn fejn ikun ġej? Ikun ġej minn dak li l-ilma illi jaqa' fuq il-ħamrija u jimxi bil-mod fil-ħamrija sakemm jilħaq il-fond, l-iktar post fond li huwa l-wied. U allura dan iċ-ċiklu naturali tal-ilma illi minn post għoli dejjem imur lejn post baxx dejjem jimxi sa fejn fl-aħħar mill-aħħar imur lejn il-baħar, narawh f'dan f'dan il-wied, wied imdawwar b'ħafna għelieqi u allura wied illi bil-mod il-mod jiġbor ħafna ilma fih tul il-ġranet u x-xhur tax-xitwa.
F'dal-wied insibu masġar li għandu siġar pjuttost imdaqqsa iżda li huma skarsi ħafna f'Malta. Siġar tipiċi ta' dan il-wied huma s-safsafa il-kbira u s-safsafa iż-żgħira, it-tnejn li huma speċi rari u li kważi inqerdu għal kollox. Fil-fatt, Kienet fadal biss siġra waħda maskili u minnha kienu ttieħdu ħafna żraġen li huma bl-Ingliż ngħidulhom cuttings u tferrxu f'diversi postijiet.
Dawn l-ekosistemi minħabba li għandhom ħafna ilma huma pjuttost rari. Kull ma jmur, ukoll iktar qed isiru rari minħabba li l-ammont ta' xita qed tonqos u l-klima tax-xita qed tinbidel, qed issir iktar qawwija u sporadika. Jinsabu diversi ħlejjaq li ovvjament isibu hawnhekk biss bħal diversi tipi ta' larvi kif ukoll diversi tipi ta' annimali bħal anfibji. Hawnhekk insibu wkoll ammont ta' pjanti li tipikament jgħixu fil-wied. Jekk nibdew mis-siġar insibu eżempji bħal sassafra l-kbira, safsafa żgħira u anki s-siġra tal-luq. Hemm ukoll oħrajn bħal ngħidu aħna l-fraxxnu li huma iktar mifruxin minn dawn li semmejna. Minbarra minn hekk hawn iktar ukoll pjanti żgħar bħal ngħidu aħna dawn il-pjanti tawwalin li jikbru tipikament fl-ilma jew anki fl-ilma nnifsu. Saħansitra uħud minnhom li, matul ix-xitwa, jikbru fl-ilma u jiffurmaw weraq fil-wiċċ, ngħidu aħna d-damażonju. Meta mbagħad jinxef l-ilma, dawn minħabba huma pjanti anfibi jistgħu jibqgħu jgħixu sakemm ovvjament is-sħana tas-sajf teqridhom għal kollox.
Insibu wkoll siġar tal-fraxxnu u siġar iżgħar bħall-virgija. Dawn iħaddru fis-sajf, iżda wkoll jifirħu għall-ilma tax-xita għaliex għandhom għeruq b'saħħithom ħafna. Hawnhekk insibu siġar oħrajn li jħobbu d-dell, bħar-rand u pjanti oħra bħas-simar.
Konna wasalna f'punt fejn siġra taż-żafżafa kbira ta' żafżafa żgħir kien fadal biss waħda, sfortunatament raġel. L-istess min-naħa tal-Lu fejn mara Teżisti waħda biss fil-gżejjer Maltin, bqija huma kollha rġiel. Minħabba li kien hawn waħda biss, il-botaniċi Maltin ħasbu li jferrxuha, mela jieħdu żraġen minnha u jħawluha tul il-perkors tal-ilma. L-isfortuna hija li ovvjament dawn huma ġenetikament l-istess, jiġifieri jekk ikun hawn xi marda, kapaċi dawn teqridhom kollha u għandna bżonn nagħmlu ċertu enfasi biex jiddaħħlu. kemm nisa minn barra minn Malta tal-pjanti kif ukoll individwi oħra rġiel sabiex il-genetic Maltija nsaħħuha.
Saru diversi proġetti ta' restawr, fil-fatt l-aħħar wieħed seħħ ftit tas-snin ilu fejn infetħu passaġġi f'żoni li qabel ma kellhomx aċċess għall-pubbliku. Għaddejna wkoll minn passaġġ taħt żewġ pontijiet tas-Salib. F'Wied il-Qliegħa nibdew naraw kif dan il-passaġġ jibda jinbidel, il-wied jibda jsir iktar wiesgħa, aktar fond u nibdew niltaqgħu wkoll mal-lqugħ illi jżommu l-ilma. Dan il-wied dejjem ipprovda l-ammont ta' ilma meħtieġ lill-bdiewa tal-inħawi għaliex minnu għaddejjin ukoll numru ta' għejun. Fis-seklu dsatax, fl-1883, kien imississa lil Sir Osbert Chadwick illi jikkoordina sistema ta' provvista ta' ilma għal Malta. Dak iż-żmien il-popolazzjoni ta' Malta kienet bdiet tiżdied u għalhekk kien hemm bżonn pjan serju li jiggarantixxi ilma għall-popolazzjoni kollha.
Mad-dawra tal-wied hemm numru ta' għejun. X'inhuma għejun? Għejun huma dawk il-postijiet fil-blat minn fejn joħroġ l-ilma, b'mod naturali. Mela għandna il-blat, il-qawwi ta' fuq, taħtu hemm it-tafal, l-ilma li jidħol issa mhux fil-ħamrija, imma fuq il-blat, ma jibqax nieżel mit-tafal imma jimxi mat-tafal u joħroġ barra, joħroġ 'il barra fil-widien, fl-għelieqi. Tul iż-żminijiet, u meta ngħid tul iż-żminijiet anke fil-perjodi storiċi, il-perjodi meta kien hawn l-Għarab, meta kien hawn ir-Rumani, dawn l-għejun ġew ikkanalizzati, ġew immaniġjati bl-ilma jgħaddi ġo pajpijiet, u jmur lejn post ċentrali li hija l-pumping station jew il-post fejn jinġabru dawn l-ilmijiet tal-għejun. Fil-fatt minn dan il-post li għandna hawnhekk fejn li tissejjaħ fid-din box għax sistema li ġiet fi żmien l-Ingliżi, li ġiet żviluppata fi żmien l-Ingliżi u allura il-kaxxa fejn l-għejun tal-fiddien kollha jaslu ġo fija. Minn hemmhekk imbagħad minn din il-fiddin box eh, l-ilma tal-għejun kien ikompli biex jgħaddi b'mod kanalizzat mill-akwadott l-ewwel l-akwadott ta' Wynyacourt li kien jieħu l-ilma lejn il-Belt Valletta, eventwalment is-sistema ġiet ikkanalizzata ġo pajpijiet tal-ħadid li kienu jmorru lejn ġibjuni differenti fil-sistema ta' provvista tal-ilma ta' Malta. Din is-sistema baqgħet għaddejja sal-bidu tal-seklu 20 fejn imbagħad bil-iktar użu ta' l-ilma tal-pjan, so l-ilma li huwa iktar fond, dak li qiegħed fuq il-wiċċ tal-baħar, milli dak t'hawn fuq ta' fuq it-tafal, Is-sistema ġiet iktar ċentralizzata fuq pumping stations u mbagħad mill-akwifer tal-pjan.
Wara tant snin u gliegel ta' ilma li għaddew minn hawnhekk, naħseb ta' min nistaqsu x'inhija s-sitwazzjoni preżenti.
Il-wied Apparti l-ilma, u l-ilma li għandna bżonn aħna bħala bnedmin biex nixorbu u ngħixu, iżomm ġo fih ukoll ekosistemi li żviluppaw Malta. Malta nafu post żgħir, iżolat u allura ċertu ekosistemi tal-wied illi jiġu kibru bi żmien iż-żmien u żviluppaw bi żmien iż-żmien f'dawn il-postijiet iżolati huma ċertu drabi wkoll uniċi għal Malta. Insibu bijodiversità enormi f'dawn il-widien. Biodiversità rridu nipproteġu li għandha bżonn l-ilma. F'Malta ma tantx hawn postijiet fejn ikun hawn l-ilma tul perjodu ta' tul ta' żmien daqs Wied il-Qlejha. U allura hawn ekosistemi li żviluppaw li huma iktar jiddependu fuq l-ilma. Tul is-snin daħlu speċi invażivi, ngħidu aħna naraw ħafna qasab fil-widien. Il-qasab mhuwiex speċi. Maltija, imma hija speċi li invadiet l-ispazju l-ispazju Malti u allura ttellef minħabba li hija iktar b'saħħitha forsi dawk il-pjanti u dawk dawk l-arbuxelli li huma iktar relatati mal-ekosistema Maltija. Fil-fatt dan il-wied għadu kemm ġie rihabilitat. Kif? Rihabilitat billi neħħejna ammont kbir ta' qasab. li kien jifga l-wied. U illum, ħa ngħidlek, suċċess importanti minn din ir-riabilitazzjoni hija li fil-wied qed naraw pjanti differenti li huma iktar Maltin, huma iktar rappreżentattivi tal-ambjent tipiku Malti li qed jieħdu over, qed jippopolaw il-wied u allura qed naraw diverżità kbira fl-ekosistema li l-wied qiegħed iżomm differenti minn qabel fejn litteralment kellek ħajt ta' qasab li qaset tgħaddi minnu. Illum naraw l-ilma, Naraw pjanti diversi, naraw kuluri diversi u wkoll dawn il-pjanti, dawn il-pjanti diversi baxxi jistgħu jsostni ekosistemi oħra bħalma għandek iż-żrinġijiet. Illi mbagħad għandna theddida oħra invażiva minn dak li huwa l-crayfish. Rutiq lej għandu numru ta' ilqħijiet, dams, li jiġbru l-ilma f'partijiet ehm, fil-catchment tagħhom. Huma l-ikbar ilqugħijiet li għandna f'Malta, kapaċi, l-ikbar wieħed kapaċi jerfa' madwar 20 miljun litru ta' ilma. Huma importanti għal żewġ fatturi, l-ewwel xogħol għandek sors ta' ilma għal bdiewa tal-madwar. Hawnhekk għandna diversi għelieqi, għandna attività agrikoltura intensa, storika, u nistgħu nużaw dak l-ilma li kieku kien jintilef għax imur il-baħar biex l-għelieqi jiġu irrigati jiġu jingħataw l-ilma minflok jinġibed ilma minn l-akwifer tal-pjan. U allura għandna volum li qed jittieħed l-ilma minnu tagħmel ix-xita jerġa' jintilgħa bl-ilma b'mod naturali u hekk innaqsu l-pressjoni li għandna fuq l-akwiferi tal-pjan tagħna. Apparti minn hekk, Dak l-ilma jsostni wkoll l-ekosistemi li hemm mal-ħitan tal-wied. U semmejt żrinġijiet ngħidu aħna li jgħixu f'dak l-ilma. Apparti li jsostni wkoll ambjent differenti minn Eh, dak li normalment naraw f'Malta, minn hawnhekk l-isfel fil-wiet, għaw kważi mixja ta' żewġ kilometri fejn il-ħin kollu tkun in kuntatt mal-ilma. Dik hija xi ħaġa unika f'Malta. Allura għandna tliet fatturi, għandek l-impatt ħa ngħidu hekk lejn l-ilma bħala riżors, l-impatt tal-ilma mal-ekosistemi, però wkoll nistgħu ngħidu l-impatt tal-ilma mal-ambjent naturali li aħna kapaċi nimxu fih, eh, nipproteġu imma anke wkoll ingawdu.
Wit il-qleja insibu widin iżgħar illi jarmu għal ġo fih. bħal Wied iċ-Ċawsli u l-Wied tal-Armla. Fattur importanti huwa l-bdil fil-klima. Issa dan biddel ukoll il-mudell tax-xita filli jkollok snin fejn ix-xita tkun skarsa filli mbagħad ikollok snin oħra jkollok maltempata b'xita qliel. Iżda il-biodiversità ta' dawn l-inħawi hija medda wkoll b'affarijiet oħra fosthom speċi oħrajn aljeni jew invażivi kemm bħal pjanti bħall-akaċji u t-tursin ir-riħ kif ukoll speċi ta' annimali bħaċ-ċkala l-ħamra.
Normalment daw jiddaħħlu jew bi żball, pereżempju tkun daħlet konsenja ta' ħamrija jew pjanti u ċertu żerriegħa hemmhekk tinbet jew għal ta' apposta minħabba skopijiet ta' landscaping, f'dal-każ, pereżempju, tipikament is-siġra tar-riċnu li hija mifruxa ħafna, sfortunatament fil-gżejjer Maltin, jew għal ta' apposta, ngħidu aħna l-ċkala l-ħamra li sfortunatament stabbilixxiet ruħha f'dal-widien, iddaħħlet minn nies li kienu jkabbruha fl-akwarjum u meta forsi dejqithom qalu ħa nħarbuha Chedwick Lakes biex issa għandna problema kbira li kważi kważi tista' tgħid ma nistgħux insolvuha għax biex teqridhom trid ħafna flus, trid ħafna ħin u trid effort kbir li bil-mod biex tagħmlu. Ovvjament l-ewwel ħaġa li tiġri hija li jikbru, ngħidu aħna l-pjanti minflok il-pjanti indiġeni Maltin. Ir-riċnu jew anki speċi oħra bħat-tursin ir-riħ jinfirex tul il-wied minflok is-siġar tipiċi jew pjanti tipiċi. Meta niġu għall-annimali, ngħidu aħna dil ċkala li qed tikber fil-widien, hemmhekk di tagħmel użu mill-ħlejjaq Maltin bħall-imrieżeb, tikolhom u tikber minflokhom fl-aħħar mill-aħħar. Mela hemmhekk qegħdin inbiddlu l-ekosistema tipika Maltija. U għalhekk, dak li aħna forsi dai konna drajna naraw, issa hu iktar rari u kull ma jmur jkompli jinqered jekk ma jkunx hemm effort tajjeb biex dawn jitneħħew għal kollox, li huwa diffiċli ħafna.
Ir-riħabilitazzjoni ta' Wied il-Qlejja kien proġett pilota biex naraw kif jirreactja, kif jirreaġixxi, l-ambjent naturali meta tneħħilu dak li qed jaħdem kontrih, f'dan il-każ il-qasam. Rajna proġett illi ambjentalment kien suċċess minħabba illi l-ambjent naturali tal-wied reġa' rkupra u rkupra kważi fi żmien qasir ħafna iktar milli stennejna. Wara sena li kien hawn dan il-proġett, il-pjanti u eh, l-ekosistema tal-wied bdiet tistabilixxi ruha. Hawnhekk waqt li l-wied kien qiegħed jitranġa, Kont ara qisek ġej għat-triq sħiħa, ġast kannella biss. Wara sena bdejna naraw diversi kuluri li jġib miegħu dan l-ambjent varjat li hawn. Importanti li niġbru l-ilma u għalhekk l-importanti li dawn l-ilqugħijiet jinġabru. L-ilma jinġabar wara dawn l-ilqugħijiet u jinżammu b'mod nadif biex ikunu jistgħu jilqgħu l-ilma li jiġi fihom. Huwa diffiċli qed nitkellmu fuq sistema naturali, sistema li hija ħajja. Il-wied jipprova jgħaddi minn postijiet diversi u meta jkollok ħafna ilma ssir il-ħsara. So għandek sistema li mhux għamiltha darba u baqgħet l-istess, li trid tibqa' taħdem u żżommha effikaċi. Li qed naraw huwa li l-mudell li sar f'dan il-wied jinbidel u jiġi estiż għal widien oħra. U hemmhekk fejn issa qed isir minn entitajiet oħra pubbliċi pjan fit-tul ta' kif jiġu mmaniġġjati l-widien sabiex jiġi protett l-ambjent tagħhom imma nimmassimizzaw iktar l-ilma li jista' jinġabar fihom. u dan ovvjament fi sfond ta' politika nazzjonali għall-ilma fejn qed naraw li niddiversifikaw is-sorsi tal-ilma tagħna mhux biss ilma tal-pjan u desalinizzazzjoni imma riċiklar tal-ilma, qbid tal-ilma tax-xita u trattar ta' ilma ieħor sabiex kemm jista' jkun ikollna reżiljenza fis-settur tal-ilma, reżiljenza li għandna bżonnha anke minħabba l-isfidi li ġejjin minħabba t-tibdil fil-klima.
Bħala nies li qed inżuru dawn il-postijiet biex ingawduhom, nassumi żgur li hemm xi ħaġa li nistgħu nagħmlu biex ngħinu, le?
L-ewwel qabel kollox l-għarfien ta' qabel ma ddaħħal xi ħaġa ġdida fil-pajjiż, sew jekk pjanta, sew jekk annimal, Inti għandek tkun taf dan minn fejn ġej u jekk jaħrab fil-Gżermatis ta' xi jgħix fis-selvaġġ. It-tieni jekk wieħed jara minn dawn jew jirrapporthom lill-ERA jew inkella jaqbadhom u ma jħallihomx jikbru hemmhekk iktar ħalli b'xi mod jew ieħor dan l-effort żgħir li kulħadd jagħmel forsi jista' fl-aħħar mill-aħħar jgħinna biex neqirduh. Il-pubbliku jista' jgħin b'diversi modi. L-ewwel xogħol huwa importanti li nemmnu li kull wieħed minna jista' jagħmel differenza. Fejn nitkellmu fl-ilma, l-ilma nużawh kullimkien. Jekk nibdew nużaw l-ilma b'mod effiċjenti, dak huwa diġà biżżejjed. Huwa diġà biżżejjed minħabba li kull litru li nista' nifranka jien tul ġurnata fuq popolazzjoni ta' nofs miljun ruħ jiġi nofs miljun litru. Immaġina jekk kulħadd jagħmel dik il-biċċa żgħira tiegħu sabiex jikkonserva l-ilma, x'effett jista' jkun hemm fuq Malta kollha. Però jista' jagħmel ukoll, jista' jagħmel ukoll il-pubbliku li meta jiġi f'dawn is-siti, meta jkun f'dawn is-siti ambjentali fejn għandek ilma divers, ilma kkuntatt man-natura, noqogħdu attenti, il-wied mhuwiex post fejn wieħed jiġri ġo fih, għandek ħajja oħra li qed tgħix hemmhekk, so huwa importanti li meta nkunu f'postijiet li huma uniċi f'Malta fejn hemm l-ilma, nirrispettaw ukoll l-ambjent tal-ilma, ingawduh, però jekk nirrispettawh nistgħu ingawduh iktar fit-tul.
Aktar ma nersqu lejn l-inħawi ta' Buqana, ninnutaw kif il-wied jibda jitbaxxa, fil-fatt hawnhekk ma nsibux il-ħuħ tal-ilma. Meta mbagħad ngħaddu minn fuq il-pont ta' Triq il-Buqana nsibu ruħna ħdejn il-Kappella tal-Qliegħa. Din il-kappella tiġbed l-attenzjoni ta' kull min jgħaddi minn ħdejha għaliex hija kompletament maqtugħa mill-bini u mdawra bil-beraħ tal-kampanja. Bdiet tinbena għall-ħabta tal-1690 minflok oħra qadima li kienu qabilha. L-istil huwa Barokk kif ukoll uniku minħabba t-tifsila tat-zuntier ta' quddiem il-knisja illi ġej għal nofs tond. Jidher li fis-snin mgħoddija d-devozzjoni tan-nies kienet waħda kbira, kif jixhdu n-numru sabiħ ta' graffiti li nsibu minquxa mal-faċċata tal-knisja. Dawn jgħoddu madwar tletin, u juru fost l-oħrajn xwieni, idejn mgħollija f'sinjal ta' talb, għasafar, slaleb kif ukoll qatta' tiben. Jispikka xini illi d-daqs tiegħu jagħmlu wieħed mill-akbar li nsibu ma' faċċati ta' knejjes fil-gżejjer Maltin. Dawn il-graffiti jmorru lura għal tmiem is-seklu sbatax sa qisu l-ewwel nofs tas-seklu dsatax u juru d-devozzjoni kbira illi kellhom il-Mostin, li meta kienu jaqilgħu xi wegħda kienu jħassru l-graffiti biex dak li seħħ jibqa' mfakkar tul iż-żminijiet. Minn hawnhekk nispiċċaw fiż-żona ta' Ġiża, fejn il-wied jispiċċa ġo ħofra magħrufa bħalha tal-Ħanżira. Fix-xitwa jkun hemm kaskata spettakolari. Minn hawnhekk 'il quddiem il-Wied huwa magħruf bħala l-Wied ta' l-Isperanza. Hawnhekk isir fond u inaċċessibbli. Fil-fatt, aħjar inlesti ruħi għal iktar tajn u għal iktar għollieq milli jidher. Dan il-Wied jispiċċa fejn il-kappella magħrufa bħala l-Kappella tal-Madonna ta' l-Isperanza li żgur illi smajtu biha.
Il-Knisja tal-Madonna ta' l-Isperanza tagħti l-isem 'il dan il-Wied. Bħalma rajna n-naħa ta' Wied il-Qlejja hemmhekk il-Wied ta l-isem lill-Knisja ta' San Pawl. Din id-darba l-Knisja tat l-isem lil din il-parti għax hawnhekk fil-fatt huwa magħruf bħala Wied Speranza. Bħala Knisja hija Knisja li inbniet fl-1757 u prattikament inbniet fuq post fejn kien hawn devozzjoni diġa teżisti. Meta Monsinjur Pietro Duzzina kien għamel żjara pastorali fit-territorju tan-Naxxara x'tajjeb ngħidu li dak iż-żmien, għaxar snin wara l-Assedju l-Kbir ġifieri fl-1575, il-Mosta kienet għadha tagħmel parti min-Naxxar, kien semma d-devozzjoni li kien igawdi dan l-għar li għandu marbuta miegħu l-istorja tat-tfajla u l-istorja tal-Madonna tal-Isperanza, u b'hekk biex tkompli tikber din id-devozzjoni, inbniet din il-knisja fuq l-istess lok.
Bħalma naħseb ġie li smajtu bil-ġrajja marbuta mal-Wied tal-Isperanza. Dak l-Ħabta tas-sena 1570, il-furbani kienu attakkaw lil Malta, kienet ħaġa komuni dak iż-żmien, u kien hemm di tfajla t'għoxrin sena minn Burmarrat li bdiet tiġri ma' familtha iżda x'ħin waslet il-Mosta Għajjiet u ma felħitx iktar u waqfet u marret tisken ġo għar. U hemmhekk bdiet titlob lill-Madonna u wegħditha illi jekk teħlisha mill-furbani tibnilha knisja. Nistgħu wkoll nisimgħu x'ġara fi kliem Patri Ġużè Delia fil-poeżija tiegħu Li Tmur Xi Ħaġa Hekk. Dak il-ħin niżlet brimba mis-saqaf. u b'subgħajha hekk rotob u ħfief, f'tebqa t'għajn il-ħjut niżġet t'għanqbuta b'dik is-sengħa li tgħaġġeb l-għorrief. U l-għanqbuta li niżġet il-brimba minn fuq s'isfel id-daħla għattiet donnha star illi bih ridet taħbi dik ix-xbejba fid-dlam u fis-skiet. U l-furbani waslu fejn l-għar, raw illi d-daħla tiegħu kienet miksija bl-għanqbuta u baqgħu sejrin u b'hekk ix-xebba salvat u żammet kelmitha. u bniet il-kappella li għadna naraw sal-lum. Il-fatt kurjuż tal-ġimgħa, mixja tajba tista' tgħinek tħossok aħjar filwaqt li żżommlok il-pressjoni baxxa. U dan il-wied jibqa' igelgel sal-baħar minn Wied Gananu iżda għal-lum il-mixja tagħna ser tieqaf hawnhekk.